זיי פילן אזא געשמאק אין די דאגות, און א זיסקייט אין די וויינען, און א לעכטיגקייט אין די עצבות, אזא האפט אין דער ערד, מיטן נאז אין דער ערד, עפעס אזא דאס הייבן זיך אויף, מחשבה עושה את בעשיה, דיין מחשבה וועט עס מאכן, דיין מחשבה וועט עס מאכן. ס'איז נישט פשוט ווייל, איך דערצייל נאך אזוי, ביים חזון איש האט מען געברענגט אמאל א אינגל, יא?

האט דער חזון איש געזאגט אז די לימוד איז אז מיט שמחה ברעכט מען אויס אלע שלעכטס. ער זאגט אז מין שמחה אפילו נישט קיין ריכטיגע שמחה ווייל דער קליינטשיק האט נישט געוויסט וואס מ'לאכט ווען אלע לאכן האט ער אויך מיט געלאכט. א פאלשע שמייכל וועט אויך וועט אויך אויסברעכן אלע שלעכטס. עפעס געדענק איך רבותי. עס באנען עס טאקע ווען מ'האלט אן ביין א פרקים אזוי.

זיי שרייבן אין די הקדמה די קינדער של מנין מהגאון רבי שמואל וואזנער האבן געהערט פון הרב וואזנער, הרב וואזנער האט געהערט פון דעם רבי שיח דוד, רבי שיח דוד איז געווען א תלמיד פון חפץ חיים, אז דער חפץ חיים האט אים געזאגט ווען ער האט אים אפגעזעגנט אין ראדין איידער ער איז אהיים געפארן קיין ווארשע, ער האט געלערנט אין ראדין און געוואוינט אין ווארשע, איידער ער האט זיי אפגעזעגנט די ווארשעווע בחורים האט ער זיי געזאגט זיין אין ווארשע. און נישט גיין אין די גאס אין ווארשע איז א קרן לעולם הבא. ברוך'ן ווייסט ס'הייסט א קרן, ס'דא א קרן אין באנק, ס'דא א באנק איז דא א קרן, ס'דא א קרן לעולם הבא, גיין אין ווארשע, אזוי ברענגען זיי דארטן הקדמה, הרב וואזנער אליין אין די דרשות ברענגט אביסל אנדערש, ער ברענגט אין דף מ' ברענגט ער אין די דרשות, שמעתי מאחד מחביריי ששמע מפה קודשו של בעל החפץ חיים זצוקל שאמר לו, גם כשמונאי עצמו פעם אחת ללכת ברחוב בעיר גדולה הוא נעשה מזה קרן לעולם הבא. איינמאל ווען מען האלט זיך איין צו גיין אין די הויפט גאס איז האט ער א קרן לעולם הבא. איי איי איי איי. מה שם אלוקיך שואל מעמך, ס'דא פונעם ערוך השולחן דא א ספר תוספות ברכה. ער זאגט מה שם אלוקיך שואל מעמך. ווען טרעט איר עס צום עין? אה, אבער ס'איז מיר שווער, הייבט אן צו טראכטן, טשי, עס איז שוין אינטערעסאנט, אבער ס'איז שווער. זאגט ער, ניין, זאגט דער ערוך השולחן, מע עמך, מיר בעדען נישט די זאכן, מע עמך, דו האסט עס דא, נעם עס ארויס, נעם עס ארויס, נעם ארויס, דאס איז מע עמך, ס'ליגט ביי דיר. דער ער מדייק, מה השם אלקיך שואל מע עמך, וואס איז מע עמך? מה השם אלקיך שואל ממך? מע עמך, ס'ליגט ביי דיר, נעם עס ארויס.

מען רעדט דאך, מען רעדט דאך, מען קען דאך נישט רעדן אזוי, אבער לצורך פרנסה קען מען דאך אלץ רעדן, הא? לצורך פרנסה, ווי האט געזאגט די בית אברהם, לא ישיחך לבבכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים. וואס הייסט זונים? וואס הייסט זונים? וואס טייטש דער ווארט זונים? און בכלל ווער ס'געדענקט די גמרא אין ברכות דף ק, אין זבחים קפיט ח, די גמרא רעדט וועגן די אויגן שטענדיג, ווען די גמרא רעדט וועגן די אויגן זאגט די גמרא עיין שלא ראתה שררה. לוזין, מען דא ווארשיינליך, וואס איז לוזין? אויפן מויל שטייט נישט פה שלא ירצו לוזין, פה שלא מדבר, שומר פיו, ביי די אויגן זוינים, לא רוזין, וואס איז דא לא רוצה לוזין? זאגט דער בית אברהם מען זאל עס וויסן די אויגן שפילסט אימער די מזונות די פרנס, דאס איז דאס, יעצט ווערט שוין אלץ לייכטער, מען רעדט שוין פאר פרנס, וואס טוט מען נישט פאר קיין פרנס? הא? ווי? שוויצן איז שווערער?